Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang'. An iluonga ni Dr. Obondo Mumbo kata Jaramogi. Kabiro e YouTube ka abiro ni mondo apuonj nyikwa Ramogi Ajwang' chike luo ma bende asebedo katimo higni mang'eny almost 40 years. To chikewa mag luogi kawaluwore kodgi to ndalowa medore To kok waluwore kodgi maber, to ndalowa ng'adore. Ka nitie wuoyi ma iluongo ni Reuben, Ogweno, Aruga Jakosele, okelo penjo ni e YouTube ka kopenjo ni to chakruok mar dongruok mar oganda gi mier ne bedo nade? Wuoyi ne wuok nyako ne wuok, wuoyi ne wuok kosegedo korgi to odhi ogowo dalane e yo makare. Nyako bende ne wuok kowuok dalagi to odhi otedo e yo makare. Kind nyiri mane tedo ne chalo nade? E chikwa machon, kane wuoyi ohero nyako to nodhi onyuomo nyakono ero chuth e yor jagam. Odhi oloso yore mag nyakono motiek weche mag nyakono e yo makare, monyombi. Koro kosetieko gigi, koro eka nyakoni igonyo. To wach mar ni nyako mako osiep gi wuoyi, mondi. Ni giwacho ni eka koro wuoyi ng'eyo dend nyako to nyako be ng'eyo dend wuoyi, en miriambo. Kend maber ne en kendni inyuomo nyako chuth. Kata mana sani ng'ama dwa keny maber timo gima kama. To piny olokore kaluwore gi oganda onyuol mang'eny, tho be ng'eny sani. Koro ji kendore e yore mopogore opogore. Dhako ka ne ni idhi kodgi ma inyuome, ma ilogo, michamo gweno, koro eka noyieni gerone ot moluongo nyinge ka in dalau. to wan gi kijende kata jodongo moko ma ok ong'eyo chike luo kaka dhako ok kendo e simba simba ne monego bed ni wuok eka idhi nyuomo jaodi kanyo simba ne milose yor dhako te then koro igedo ne dhako daleu ot miloko kiwuok e simba en ga mar dhako to onego bed ni dhako muone kisetimo ang'o? Isedhi korgi dhako. To jomoko loko aloka kata kok onyuomo dhako. Ae ineno ot achiel achiel moloko kok onyuomo dhakoni, ochako owuok gi dhakoni ogogo dala gowi kok onyuom. King'iye kit gik mane otimore kaka mag joma osiko ni gitimo gik moko gi mon gowi. mon go ok gidag go. Dak dhi to kethore. Koro omiyo dhako madwa mono ode nyaka ibed wuoyi kata chwore moikore ni nyaka ikwong idhi milog korgi. Sama ilogo korgi no, eka in gi thuolo koro mimiye go teko mondo omwon dier ode, orwadh ode, kata ligala kik iwinjri gi jaodi ni ne ionge pesa, in ichandori, udhogo adhoga dala, ibiro nyuome bang'e. Mano e chak weruok kodi gi dhakono, ubiro jogoru to kendo dhakono biro weyi. Koro kwa puonjo ni gik moko kotim maler to hera bet e kind dhako gi dichwo nyaka chieng'. To ka gik moko tim maricho kata nuwerru ahinya to uweru aweya. Ng'eni iwinjo nya ni ng'ato ojogo ng'ato to kata makosa onge nikech nidgo gi dhako dala gowi, nuwinjoru kode ji ariyo. Kik itim gima kamano. Koro kijende ma winja e YouTube ka, kaka Jaramogi, apuonji ni king'ama long'o, kikendo, nyuom dhako, ger ne dhako ode, then koro ibiro go kode dala kuwuok e ode, eh, korgi be niseloge, kigo kode dala. A en dhako murugo aruwa maber. Mier mang'eny osekethore nikech or bukore chayo janyuol monyuolo nyako to chako chayo janyuol monyuolo wuo nyako kosechayo maro to ochayo nyaka wuon nyako. Koro gik moko otho timo atima gi nyako nikech nyakono samoro oyudo ka muol ok en nyako manyalo kwero richo. Kik igone dhako dala kapok inyuome. Kik ilok ne ot dhako e dalau kapok inyuomo dhako. Kik itim gik ma kamago. Nyakwara Mogajwang' kiwinja. Then korka weche mag mier, wuoyi maduong' nyalo wuok go dala. Higa loko, kik uriw higa achiel e go mieru ja ariyo. Kosego dala higa loko, maluwe bende luwe higa moluwe, higa moro cha be moro kapo ni nyalo nitie. Ng'ato nyalo kata goyo dala to tieko higni mang'eny eka nyawadgi moro be wuok goyo but ka ji nigi haraka ji oikore lakini nyaka higa loki. Alafu nyikwa Ramogi Ajwang' ka wawuoyo kata ka wawacho adiera, tije mondikwa mwatiyo e taon, tije mwatiyo mag biashara kik ketwa gi dich ni ng'ato en owuok to odhi timo ang'o? Odhi go dala, osolo ji mang'eny to ogero boksi moro. Then ka osegero boksi modonje to kiny oloko ot. Gin achiel kuom gik ma nyikwa Ramogi Ajwang' moko timo to ok gibeyo. Araka mar dich mari we kete go dala. Dala kigoyo, ligala kigoyo titieko e iga. Ma pithie, mikomie, opon to gi mar takataka kamano. koro higa achiel nyaka loki. Sama koro iloko ligandi ni wawinjore ni dhako to nisenyuomo koro ugolo dala ligandi. Ligala ni yueye kata kigere to gere agera gi bo maber inyalo budhe aming mine dongruok kanyo. Odino ne joma ng'eny lakini yueye ligandi no kata higa. Then sama iloko odi bang' higa no dog yo katoki. Ligandi ok inyal loko odi maduong' mbele od ligala. Ikwano ondam chien. Sama iseloko ligandino, ok budhi ot manie mbeleni mane idonjogono koro muke kanyo obed laru. Kik itimie makosa ni ot mane odong' mane niloko miweyo cha pod ochung'. Jomoko osewe ute ailago ochung' nikech gin ute mane ogogo ligala to gitegno kendo gibeyo. Aidha onyalo weye kaka jikon. To jikon ni wiye nyalo wil to omako nyar wegi moro to osoyo e odni to kendo nege. Koro emomiyo wadwaroga ni en ot mimuko. kama isewuokeno milokori yo katoki, koro imuke nikech wiyi nyalo wil imake nyar ng'ato to dhi negi. Ageno ni kanyo iwinjo maber Nyako Ramogi. Kiwinja kendo kichiko iti sechegi gi puonj mawuok kuom Jaramogi Obondo Mumbo. Yes, wach moro kendo kuom weche mag miel migoyo. Dala kapo nono ni ng'ato odhi ogoyo kok en ng'ama dichuo to en gi chiege to tuo nono e koro gigaga dala ng'icha en ni ok giriwo pien but onindo kanyo chiemo gweno gi ri takataka ok rach nyithindo nyalo dak adaka dala kanyo bende fundi nyalo gero nigi mana od yweyo tipuonjogi kibet kodgi piny ni dalana ka nagoye katuo koro kik ayud ng'ama okelo nyako. Ageronu ot achiel e bada kor duong' koni mondo uyue kaka yawuota. To ng'ama winjo ka sani oromo mar mako nyako kata kisera to dhi oko. Kech mano en mana dala. Kech nigoye minindo but jaodi muchiemo michamo gweno en dala. En mani ok en dala ma nyathi nyalo gede dak gi dhako. To gero od bworo ne nyithindo jikon giri koyieni to luonggi mondo iwuo kodgi mondo ikoni ni kik ng'ato pondi gi nyako bika kae ne ok wabet e achiel gi mama nikech nabiro katuo koro nyithindo bet abeta dalagi kanyo tipuonjogi kendo ging'eyo ni dalani nogo ng'icha ibedo thuolo gi nyithindo to nyithindo dongore e dala achiel achiel ni bende nyaka ipuonj nyithindo ni ka ginie odi kama idakie gi min gi to gisebedo joma dito koro ok gidonj korka mayi Ginyalo rado gi lepi ma iye, ginyalo mako suka ma mama gi tweyo. Nyithindo nyaka ipuonj ka koro gibedo joma dongo. Korka mach koro da, kiwinja seche gi. Korka mayi to in gi nyithindo madhi ochiko apar, tam gi donjo korka mayi ka koro gipong' kendo gidongo. Nitie gik moko ma ginyalo nyodhono go ma ketho nyathi mos to ok ing'eyo. Marariyo ka in gi nyiri ma koro opong', mosechako neno oboke ma rembgi ka biro, dargi e dier odi kama ginindeno. Yawuoyi be mna kamano. Gimomiyo anyisi kamano ni ka nyathi dongore, ka dole donjone, to en gi lek moko mag ni ng'ato make, oriwore gi ng'ato, en gi nyako. Koro lekgi ok wadwa ni nyathi oleki e wi tat wuon gi min. Emomiyo watamore ni ka nyathi ma nyako osechako neno rembe cha, jikon, wuoyi be mna kamano. Gigi nyaka wang'e. To e ot aot achielni kinywandori gi nyithindo, samoro ija loko, in oko, nyithindo ni dala ka. Nyathi ma wuoyi ma wuodi nyalo kawo nyako pielo ka to tandani nikech ionge. Nyari be nyalo kelo wuoyi ka, koro gigi nyaka ithanyne gi wach mipuonjgi nikech otanda janyuol ka nyathi oketho moriwo e pien gi nyako, kata nyako oketho moriwo e pien gi wuoyi, janyuol mobiro moriwo pien kanyo gi jaode tho. Nyithindi nyalo kelo thoni ka ok itang', mi itho mi ine. Nyithindi be nyalo nyosi ma koro ok ichung'. Koro nyaka itang' ine gi wach, puonjgi ni ka koro in ng'ama ng'ongo, nind e ot ka kwero. Korka maya kik udonjie. Nyaka iket nyithindo gi adiera. Nitie joma tindo manyalo donjo kuondego. Wan gi nyiri be monyuol e miechgi. Wan jonyuol ma sani nyaka wapuonj nyiri ni nyuol ei dala rach. Sama nyathi ma nyako osenyuol ei dala, osekelo chira maduong' to ja ariyo ma en dhako gi dichuo ma wuon min gi gi wuon gi kia. Kech nyathini biro dhi mol nyaka e otanda ma dayo ka. Nyakoni pok oyudo ng'ama okende. En gi nyikwayo kata ariyo. dani ma min nyako pielo nyithindo gi otanda, onyoso wuon dala, onyoso dichuo. Eh, shida kama hizi. Nyako ni be kane onyuol samoro mama gi ne lemo wacho ni wated na teda nyathi. Mae tamo nyathi nyuol kodhi ka chuore. Nyakwar Raila monyuol e dala ka to ringe laro ka en kudho, ok en mar dongruok. Koro me wapuonjo nyiwa ni kineno ka sani oromo mar tedo, dhi nyuol oko. Wan nyaka gi jonyuol moko mokawo nyithindo piro, dani, mulo ni nyathini nie college. Biro chopo sama koro nyathinino nigi wuoyi ma koro odwa ni odag gi wuoyi mokawe kotieko to nyathi koro onge. Chalo gi tuoche moko mobiro mag fibroids mamako i mine. Asilimia mag mine prabiriyo e mia achiel nene ok dwa nyuol, ne giketo famili ha? ne giketo famili mar go okang to nitie mon ma nigi tong' mang'eny to nitie ma nigi tong' kias ma sa sa mikawo yien giketo kuomi to tong'no dwa ni mak ich tidagi odwa ni mak ich tidagi ofuku bedo gi growth of fibroids fibroids gin growth kaka liend bi ok gin kansa ok gin ang'o but en growth madongo ofuku machalo nyathi En tuo marach sana. Mine moko keto odilo, mine moko kata luoko, luoko sende, mine moko be kobet gi chuore achiel, remo sate. Koro nitie gik moko ma wan ema wakelo kendo. Itiyo gi yien ni mondo igo okang' kata higni abich. Sama igo higni abich to in gi tong' mang'eny molierogo, tombo tombo mag biye kata mana lowo kata mana growth mag buchgo dhi dongo e mfuko koro chando mine mang'eny koro biro chandi koro ka nyasaye okonyi ka in ng'ama nyasaye nomiyo tong' nyuol kik iwe mfuko budhi kech tuoche mang'eny mikelo kodwa seche korka mine ikelo gi shida koro mine mang'eny nigi problem Ochafu moro be nawacho ni mine nigo, to mine mang'eny paro ni samoro gino e normal. Sami discharge white pus and yeast, tongi mag nyuolgo bedo weak, idum, iluokori kata diriyo. It's very bad. To nanyisi ni kaka daktari Obondo, adili gi gino seriously. Kosetamo osiptal, kutego anego. Kech ka joka omi yath misoyo, to gaya gaya. But kiyuda tidhi chango. Pod wadhi gi weche mag chike luo nyakora Mugajwang'. Tho neno e dala mar jaduong'. Nyir aboro ni dala. Chwo ang'wen ni dala. Jomoko onge chwogi, jomoko chwogi notho, jomoko onge mier. Ng'ama duong' kosedhi mowuok e dala modhi okeke mar babagi modhi to jomoko koro wuok awuoka. Jomodong' e dala ka ke akeya. Wach moro nitie ni ka yawuoyi odhi oke oko gigo mier auchiel to chogo moro nodong' kapok ogoda en okemna dala ka e ode ka to orito jowadgi ka kwongo kemone then nyiri mantie moro chwore notho moro pok okendi gima duong' ni dala ka uwuogi e uduto te mondo udhi ulos wach mar ke mar ma babauno oko to gima utimo en niya ja ariyo matindo nigi chwogi ng'ama giluwo onge dichuo maonge dichuo ni kendo luwo ma nigi dichuo gimitimo ka un joma tindo to joma dongo digni gionge chuoge moko chuoge notho to joma gikego bende onge joma tindo un nyiri manie dala ka wuoguru dhi ka chuou to unind gi ng'etu ndalo ang'wen ang'wen Sama chik omaki e dalau ma gimoro omaki kata nyameru moro ogeng'i kata owadu moro ogeng'i to useiko ma ukwano ndalo ang'wen e laro ka. Gima ukwongo timo ka uwuok ka udhi kaka un joma nyiri kata joma chwo uliedo. Kech okuong' nyar ng'ato mosetedo moiko babagi to dhi gi yeri wiye ka chwore. Nyaka iliedi. midhi gi yieri wino ka ler ka chuori. Kata iliele nus, gima duong' ni ia e liendni to iliedo ok idhi gi yier wiyi ka chuori. Kik item miyo akoru to ia e liel dalau, mama kata baba to idhi gi yier wiyi go. Mano en juok marang'ongo. Ok okel dongruok. To ok an ka nabuoki. Nyaka iliedi. Bang' iko, tieko chike laru kacha, liedo. Then ka joma dongo otami, ke.

ndalo ang'wen to bas. Koro Nyako Ramogi ageno ni iwinjo gini makare. Uh, koro korka weche mag ke wawinjore ni kik idhi ka chuori gi yier wiyi. Then kwa gik gimomiyo sani mon weye chuo to chuo be were gi mon en hera morum. Sama idhi ka tedo jaodi mokendi no en nyasachi mar ariyo. Miye luor, miye hera, Ok ni nikidhi e kanisa to kata ka koro osetiek lemo timiyo jodolo pi kigo chongi to chwori manie ot ok imi pi kigo chongi. Mine mawinjo sechegi moketo hera mang'eny kuom chwogi ginyuol ma gitiek nyuol e yo makare. Kata bed ni nidhi ka chwori kanyo to iyudo pesa, inyuolo nyithindo mabeyo, iloko nyithindo leni koro kedo gi wuon gi luor kendo ipar kama iaye gi kama nichakogo. ibiro kawo hapi tiwito nikech kata ka chwori ne okendo moyudo nyako mohere kabisa, ibiro loso kode oganda moloyi. Koro par ane kaka nuchako hera gi chwori mondo iket hera mondo iruw e dak. Ok nyuolo ja adek ka, idar idhi inyuol ja ariyo kocha. koro ibiro kae nyithindo e piny to ibiro yuag ang'e chieng' ma koro idwa ni ichoki. Koro ageno ni nyikwa Ramogi ma winja sani owinjo makare. Waketu hera. Nyako ok nyuom ka negi. Nyako inyuomo korgi. Ma nyiri duto ma winja sani mopon ka negi. Nodhi somo to wigi owil. Limo yawuoyi ka negi. Kuma min gi nowuoke ka biro tedo. Idhi kethori. kendo idhi negori kendo ichon kapod itin. Kata wuoyi ma wiyi inja sani mani ka negi mopong' iseromo wuoyi dar kanyo. Kidwa bet gi nyako dar idhi mabor ia e kaneru, dhi kethi. Kata joka neru bende ka winja nyaka puonji ni koro ok en sa mar sero ka. ok en sa mar tedo ka dhi kethou koro dhiuru nwakonyou gi chiemo kwaritou mondo ukur kwapuonjou mondo usom ka koro ok en kar dak kech moko dak e negi ma wigi wil mopar ni mano korgi to dongruok koro kethore ne nikech koso puonj ageno ni uwinjo gima kamano e nembni ariyo machiwo uh, mar safaricom minyalo yudo puonj makare to gi weche mag tuo en 0718 558860. Airtel en 0733772600. Erokamano ahinya ang'e ni wan kodu kanyakla ka wadhi mbele puonj makare nyikwa Ramogi Ajwang'.